האלט מיר אזוי. האלט מיר וואס ווילן אונז וויסן? מיר ווילן וויסן אלעס, רייט? שטייט אין ספרים הקדושים, אין אסאך ספרים און אסאך אנדערע וועגן, איך האב שוין גערעדט וועגן דעם אפאר מאל, אז כדי צו וויסן אלעס, דארף א מענטש זיצן זיין אייגענע נפש, און כדי צו וויסן די אייגענע נפש דארף מען וויסן אלעס אויף ביידע וועגן. האט מען שוין געלערנט אזוי? שטייט ווערט געברענגט אין אזוי שטייט אין אבן עזרא למשל אין עפעס א פלאץ רענדאמלי. אזוי שטייט אין שוין גרייט צו געשטאנען אויף די בית אויף די מקדש ווערט געקוואוטן עפעס א חסידיש ספר זה כסף בהיכל הפרישים דע עצמך ותדע אליהיך עס איז א מיס קוואוט אויף א טעמפל פון די גאד אפאלא וואס פלעגט אזוי שטיין דארט כידיעה נאו יארסעלף. וואס די חכמים האבן מפרש געווען די תקנה אויף קאנטעקסט און ער זאגט אז ס'מיינט, שוין גערעדט וועגן דעם אמאל? אז ס'מיינט אז מ'דארף וויסן אז מען דארף וויסן זיך אליינס, די פשוט'ע פשט איז געווען, איך זאל עס שוין זאגן, פשוט'ע פשט איז געווען אזוי ווי מען לערנט אין די פרשיות אויך אסאך מאל וידעתם און אזוי ווייטער, יו העוו טו קנאו דעט דער איז א ביג ביג טשעינדזש אוו מינינג וואס די פילאסאפן טוען. שוין סיי אין איד סיי די אידישע פילאסאפן טוען דאס צו אידישע פסוקים, סיי די יוונישע פילאסאפן טוען דאס צו יוונישע פסוקים, איטס נאטינג, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער ס'נישט קיין, אסאך מאל פארציילט מען די מעשה כאילו איך האב שוין געזאגט דאס אמאל? איף איי סעי יור הירינג רידינג לייק ווארד פאר ווארד סאמטינג דעט איי ארעדי סעד יו קען טעל מי. אסאך מאל קוקן און זאגן אז ס'איז געווען די רמב ם און די כ'ווייס די בעל שם טוב און זיי האבן געהאט. תורה, ווי ערליכע אידן זיי גלייבן אין תורה, אויך גלייבן זיי אין די ריאליטי, איך מיין, מ'קען דאך נישט גלייבן אין די ריאליטי, איז דאך א קשיא, לכאורה שטייט דא פארקערט ווי דארט, פארוואס? כ'האב געליינט ספרים חיצונים נעבעך וואס זאגן דאך די ריאליטי, יא, איים דזשאסט טרייענג טו עקספלעין יו וויי איט דאזענט מעיק סענס. אז מ'זאל געמוזט זאגן א תירוץ, א דוחק תירוץ, אז די פסוק מיינט נישט, ס'מיינט, די פסוק מיינט דווקא דאס אויכעט, און אזוי ווייטער. ווייל למעשה ווען מען קוקט אריין אין די אין כאילו ס'איז דא מענטשן וואס קריטיסייזן דאס און זאגן ווער בעט דיך גייסן ווערן א יווני אז קענסט לערנען נאר אידישע ספרים וואלסט נישט געהאט די פראבלעם כאילו די יוונים איז די פראבלעם די פראבלעם איז דאך דער מציאות אבער אזוי מיינען מענטשן איז כמשמע לן אז מען לערנט די יוונים אויב איינער פירט עקטשעלי ריעד דאוז יוונים יו סי דאס הייבט זיך שוין אן אפילו די רמב ם אליינס וויל אמאל פארציילן אזוי די מעשה אבער עס הייבט זיך שוין אן די יוונים האבן אויך געהאט א רעליגיע מיט א מסורה און אזוי ווייטער. און די זעלבע טריקס, כמעט, סאמטיימס ממש די זעלבע לשון, די זעלבע, ממש די זעלבע טריקס וואס די פילאסאפי היוונים, חכמי היוונים, האבן געטון פאר זייערע מסורה, האבן די אידישע חכמים געטון פאר זייערע מסורה. אין אנדערע ווערטער, די עצם, די עצם איידיע פון אריינטייטשן פסוקים און זאגן אז ס'מיינט בעצם, איז א יוניווערסעל איידיע. ס'איז א, און עס מוז זיין א שכל'דיגע איידיע, ווייל נישט יעדע איינער איז אריינגעפאלן אין די זעלבע משוגעים ווייל מ'האט געליינט אנדערע בוקס. ס'איז דא עפעס א מהלך אין דאס. סא, ס'דא וואס זאגן, אסאך מאל מענטשן קאמפעירן למשל די. רמב ם איז דער, כ'ווייס אבן רשד, דער אבן רשד האט געשריבן א תשובה, וואס הייסט דער דיסייסיוו טריטיס אויף ענגליש, תשובה בענין לימוד הפילוסופיה על פי הלכה, על פי הלכות, וויאזוי הייסט זייער הלכה? שריעה, יא, לפי די שריעה פון קוראן, ער ברענגט פסוקים, שטייט אין קוראן, דעת השם, פון דעם וויאזוי ווייסט מען? און איינער זאגט מ'קען איבערשרייבן די זעלבע תשובה, נאר מ'דארף נאר טוישן די פסוקים, ווייל כמעט די זעלבע, ס'שטייט דאך ענליכע לשונות אין די פסוקים, קען מיינען ס'איז דאך אויך א רעליגיעזע ספר. דארף מען האבן טאקע מדי תחלות הלבבות, ער זאגט די זעלבע שטיקל תורה און ער לייגט אריין א אידישן פסוק, אין סטעד פון א קוראן פסוק לייגט ער אריין א אידישע פסוק, אקעי סאו בעק טו אווער סטארי, סאו אין די טעמפל אט דעלפיי פעימעסלי, איינע פון די לעצטע פלעצער, אפאלא, דעלפיי וואס א פלעיס, אפאלא וואס די גאד, און דארט איז געווען אזא אינזל ערגעץ אין יוון, און דארט איז דא אזא וואלקענא, עפעס א בארג מיט א קריץ, נישט אינטערעסאנט נישט קיין חילוק, און דארט איז געווען. א טעמפל, א זייער פעימאס טעמפל וואס דארט האט מען באקומען נביאה, און אויף אסאך צייט אפילו נאך די לעצטע פלאץ וואס איז געווען נביאה איז געווען דאס, אמאל פלעגט זיין לויט די יוונישע טראדישן האט מען אמאל גערעדט וועגן דעם, אמאל איז געווען נביאים איבעראל, אזוי ווי שטייט אין פסוק רמ מסיים צופים, איחוד המסיים צופים, יעדע בערגל איז געווען א נביא מיט אזוי ווייטער, צוביסלעך

און דארט איז ער מסביר אז אפילו עס איז געווען די לעצטע און שוין די יענץ איז שוין אויכעט שוואך און עס איז שוין כמעט נישט דא און שפעטער האט מען ס'איז דא א פעימאס טרעדישען פון די דזשוליען דער פאסטעט וויטש וואס די איי טינק די לעסט פערסאן דעט עווער גאט א פראפעסי פראם אפאלא אט דעלפיי על כל פנים דארט איז געווען א מקדש דאס איז געווען איינע פון די צענטראלע מקדשים פון יוון פארוואס פארשטייל איך אזעלכע שטותים מיר וויסן אביסל קולטשער און דארט. איז געווען א צוויי אינסקריפשענס רילי רייט פון רעמבער די טא פעימאס אינסקריפשענס ווען פאר מ'איז אריין געגאנגען צו צו מקבל זיין די ווי איז געווען א פריסטעס ביי טיע וואס זי פלעגט זאגן פאר מענטשן תשובות פאר זייערע שאלות אזא אירים ותומים סטייל זאך און יא א פרוי יא דעמאלטס דארט איז געווען דווקא א פרוי יא ס'איז געווען אלעמאל א פרוי דארט ס'קען אפשר אנדערע פלעצער וואס נישט אבער דאס די מנהג די מנהג איז געווען אלעמאל א פרוי ענד זי פלעגט זיצן דארט אויף עפעס א טרי לעגעד סטול, עפעס א ספעציעלע שטול, און מקבל זיין וועד. די היינטיגע מחוצפים זאגן אז אונטער דעם איז דא עפעס געז וואס קומט ארויס פון די ערד און ס'מאכט א עפעס א דראג מסתמא. על כל פנים, דאס איז מסתמא שטותים. ס'איז דא אנדערע וועגן צו נערווירן חוץ פון דראגס אויכעט. אבער ס'איז דא אזא סברה. עניוועיס, אין דעם טעמפל איז געווען צוויי אינסקריפשאנס. ס'האט איינגעקריצט אויפן וואנט צוויי צוויי זאכן. איינס פון זיי איז געווען, Know Yourself, נאו דיי סעלף, אדער איך געדענק נישט וואס זיי האבן געזאגט אויף יאפאניש. און די צווייטע זאך איז געווען עווריטינג מיט אלעס מיט א מאס, הכל במידה, דאס זענען געווען די צוויי ידיעות'דיגע זאכן, דאס איז געווען די עיקרי הדת, צו וויסן ווער דו ביסט, און אלעס מיט א מאס, אין אנדערע ווערטער דאס איז אפאלא'ס שיטה, עטליעסט רייט דיאניסיוס פעימאסלי דידנט האלד אויף דעס, באט אפאלא'ס שיטה איז געווען אלעס מיט צייכן, תמיד דער מיינד נישט, אזוי ווי קהלת האט געהאלטן מער ווייניגער, יא, נישט זיין צו פרייליך, נישט צו טרויעריג, נישט צו א גרויסער צדיק, נישט צו א גרויסער רשע, נארמאל. און די פשוט'ע פשט על פי דרך הפשט זאגט שוין די מכון, די וואס עס שטייט נאו יור סעלף דעת את עצמך מיינט די זעלבע זאך, ס'מיינט צו זאגן קאם דאון דו ביסט נישט קיין גאט, אזוי ווי די קהלה זאגט אלוהים על השמים ואתה על הארץ, קומסט טאקע צו די מקום המקדש, ווער נישט ווער נישט אל תעוף על עצמך ווי מ'זאגט אויף עברית, ווער נישט באגאדלט, דו ביסט נאך א מענטש, ביסטו מייקל יעז ווי א נביא האט וויסן דיין פלאץ אויף די וועלט, דאס איז די עברית טייטש. און קומען סאקראטיס אויב איך האב חו מ געזאגט אז מען האט אים גערוידערט פארוואס ער פיליסאפירט איז דאך קעגן דער אידישקייט עס מאכט קאליע די יוגנט יא עס ווערט געלייגט אויף טרייעל אז ער מאכט קאליע די בחורים ער לערנט זיי אויס פרעגן קשיות איז דאך נאך נישט קיין דרך ארץ איז דאך דינען זיי נישט די געטער פון די שטאט האט ער געזאגט ער ווייסט נישט ער איז געגאנגען אין מקדש און דארט איז געשטאנען א גרויסן צעטל ווייסט זיך אליינס ער ווייסט דאך נישט זיך אליינס וויאזוי קען ער אפילו נישט אריינגיין אין מקום המקדש. האט ער געחלומט זיך עוקר זיין, דעט וואס היז עקסקיוז, סאו איי דאנט נאו איף הי ריעלייזד דעט הי מעקינג, דעט ער מאכט פירעם פון וואס האט נישט קיינמאל נישט דאס געמיינט, אדער עטס ליטערלי געמיינט אז ס'מיינט דאס, אבער ס'דא א סברה אז ס'מיינט טאקע דאס, ס'הייסט, מ'דארף טאקע וויסן, וואס מיינט וויסן? וויסן קען זאגן מ'זאגט, אזוי ווי, למשל, און צוריק צו די אידישע קאנטעקסט, שטייט אסאך פסוקים דייקי השם אלוקים, יא? און אזוי ווייטער ווי דער אטעם קען ערשט זיין שטייט אין די פרשיות פון יציאת מצרים אסאך מאל אזעלכע לשונות און די חסידישע ספרים און די פילאסאפישע ספרים אלע זאגן אז דאס מיינט אז די תכלית פון אלעס איז צו האבן ידיעת השם צו וויסן די אייבישטער און אזוי ווייטער פשוט פשט איז נישט דאס אבער נאר וויסן און רבי נחמן ברסלב האט שוין גענארישט דאס אין פאך פאר דעם דער כוזרי האט זיך גע'גנב'ט פון דארט האט ער געזאגט דער פשט קומט פון די קראים קומט פון אפיקורסים הייבט שוין דאס צו מיינען דאקי השם אלוקים זאגט דער שטייט אין שיחות הרן. אבער איטס איטס מאר ספערעט פרום די כוזרי ענד סעים פיפעל דעט ארגיו על ראזאלי וואס דינגעט זיך מיט די זאגט די זעלבע זאך עס מיינט ווייס אז ער איז די גאט און די ביסט נישט די גאט עס מיינט נישט ווייס זיי א חוקר צו וויסן עפעס א ענין פון ידיעה פון סייענס פון נאלעדזש עס מיינט העלאו דעם ער זאגט דערנאך זאגט עס מיינט דערמאן זיך זיי זיך מסעורר עס מיינט נישט וויסן עס איז נישט די ווארט ווייל עס איז די ווארט דא קען מען עס מוציא זיין כאילו מיינען דאס. אבער פשוט מיינט עס טאקע נישט דאס, און ס'איז אמת, אבער ס'מיינט נישט, איך וויל מעגן, איך בין יעצט מלמד זכות, צוריק אויף די פילאזאפן, ס'מיינט נישט אז ער מיינט נישט דאס, אזוי ווי איך האב געזאגט דא אמאל א גאנצע שיעור, אז מ'זאל זיך נישט טועה זיין אז ווען די רמב ם און די אלע צדיקים זאגן אז מ'דארף וויסן, מיינט דאס וויסן אזויווי עפעס א קאלטער ליטוואק ארום גיין וויסן, ער ווייסט, ער האט געשריבן אין זיין סייענס בוק, אזוי ווי אונז האבן געלערנט לערנען דא ביי די נשמה, וויסן איז א אקטיווע זאך, נאואינג איז סאמטינג דעט יו דו, איטס נאט סאמטינג דעט יו העוו. כדי אזוי ווי דער ליבאוויטש זאגט מיר אסאך מאל אז די זיי זאגן אזא ווארט אז וואס איז די חילוק פון אריסטו און משה רבינו אדער מיט כ'ווייס וועם אדער רמב ם אדער אברהם אבינו עס איז נישט אמת היסטאריקלי באט ס'געט ארויס די די נקודה ס'מיינט נישט אריסטו ס'מיינט א געוויסע מאדערן וועג פון טראכטן וועגן נאלעדזש אז ביי זיי ווי מער ער ווייסט איז דאך מער זיך ווערט ער מער יש איך איך גרויסע חכם ווייס אויך אפילו גאט ווייסט איך בין אזוי גרויס. משאין כן ביי קדושה, משה רבינו איז אין חבד רופט מען דאס ביטול, אז ווי מען האט געוואוסט האט זיך געפילט ווייניגער, ער ווייסט עס איז דא אזא גרויסע גאט, איף יו טינק אבאוט איט, צו האט מען, צו איז סתם לשון הרע פאר איז, וועסטו אויך געהאט א נאוויכשטע ווארט, אבער די, אין אנדערע ווערטער די צוויי מובנים פון דעת, דעת, דעת עצמך אדער דעת אלקיך, האבן די זעלבע משמעות באמת, איף יו ריעלייז דעט דעת. צו וויסן, נאלעדזש איז נאט לייק אונז טראכטן סייענס, סייענס איז א זאך וואס ליגט אין די סייענס בוק, מען דארף נאר סייענטיסט זאלן עס דיסקאווערען, זאלן עס אראפשרייבן, נאכדעם שרייבט מען עס אראפ, אבער סייענס אדער נאלעדזש אדער ידיעה אין די אמאליגע שפראך איז א אקטיווע זאך, ס'איז אזוי אקטיוו, אין אנדערע ווערטער ס'איז אזוי אקטיוו ווי דער חסיד וואס טייטשט. דעת אלקי אביך אזוי ווי ר' מנחם ברסלבער, דאס מיינט זאגן, טראכט פון דעם א גאנצע צייט, געדענק פון דעם א גאנצע צייט, מ'דארף אזויפיל א גאנצע צייט טראכטן. ס'איז נישט ווייניג, עס איז נישט קיין קולא, ס'איז א חומרא. ווייל דאס וואס מיינט וויסן, וויסן מיינט נישט געדענקען, ס'מיינט נישט, פליז, פליז לעט מי טינק, וויסן מיינט נישט אז איך האב א שטיקל נאלעדזש, א פאקט, א מסקנא, מ'לייגט עס אריין אין. און, און, און שאף ע, מ'שרייבט אויף א ביכל, ווי געדאנק, איך האב א ענציקלאפעדיע, איך האב עס אין מיין קאפ, איך האב עס אין א ביכל, אויפן, ממש אויף א ביכל, אדער א ביכל קען איך אין מיין קאפ, מיין זיכרון, איך ווייס, איך קען דיך, מיך פרעגן קען איך דיך ענטפערען. וויסן איז א, אזוי ווי, און זיי האבן, איך דענק נישט אויב איך האב געזאגט די שיעור, נאך א גאנצע שיעור וואס, נאך א שיעור. ס'איז, יא און נישט, און אנדערע ווערטער, נישט אזוי ווי ר' נחמן אז ס'איז דא א תוכן אין דעם, דאס וואס דו טראכסט, דאס וואס ער ווייסט, איז נישט סתם ווייל די, לאמיר, לאמיר זיין קלאר, דאס בעיסיק, בעיסיק אלף בית, ווען מען דארף זיין קלאר וועגן דעם. עס איז יא ווי רבי נחמן ברסלב און נישט רבי נחמן ברסלב, אקעי? יא ווי רבי נחמן ברסלב און די לוי' כ, איך זאג אלעמאל משה מענדלסאן, הגם איז אויך געווען א וואוילע איד, אבער געווענליך ווען ער רעדט פון ידיעה טראכט ער עס טאקע אזוי. נישט כרבי נחמן, נאכאמאל, כרבי נחמן ולא כ. ולא כר' משה מענדלסון איין וועג, אבער יא כר' משה מענדלסון א צווייטע וועג, פארוואס? אדער כר' משה בן מימון, יא? קיין אנדערע משה. פארוואס? אז כר' ר' נחמן אז ס'איז אן אק, לאמיך זאגן די ווארט אקטיוו, ס'איז וויכטיג פאר די פילאזאפן וואס אונז לערנען סופאוזעדלי. ס'איז אקטיוו, אין אנדערע ווערטער, אונז קוקן אן אז נאלעדזש איז די מאוסט פעסיוו זאך, אזוי ווי יונה המלך האט געזאגט, מ'הרג'עט אלע חכמים, סאו וואט? ס'איז דא א בוק, ווער ס'וועט וועלן לערנען האט קוקן, תורה מונחת בקרן זווית. די גמרא זאגט אז דאס איז אפיקורסות, יא? נישט זיכער פאר אפיקורסות. ווייל תורה שבעל פה מיינט טייל, תורה שבעל פה מיינט נאר, מיינט באמת דאס. תורה שבעל פה מיינט אקטיוו תורה. תורה שבעל פה איז ווען מ'ליינט די תורה, ביי די וועי קריאת התורה איז תורה שבעל פה איז נישט תורה שבכתב. אקעי כ'האב א גאנצע שיעור צו זאגן וועגן דעם, נישט פארהאן. כ'האב איך האב עס געטראכט לעצטנס. קיצור, כ'האב א שיעור. ווייל די נקודות איז דאך בעל פה, תורה שבעל פה, סאו אפילו ווען מ'ליינט איז נאר תורה שבעל פה.

דא האט מען א מחלוקת איז עס געווען די נעמען פון נקודות אדער נישט, אבער זיכער נישט געווען דא געשריבן, מאר עס איז געווען נקודות, עס איז נישט געווען מאר גערעדט מען, די גמרא שטייט נישט קיין נקודה אין קיין איין טראם, ניין, חס ושלום, איך מיין נישט, ס'שטייט נישט. עס איז געווען, אוודאי האט מען געליינט מיט נקודות, אבער עס איז געווען, אקעי, איים גאוינג אףף טרעק, פוינט איז אז די ידיעה, א ידיעה מיינט נישט אזוי ווי יענע מלך האט געזאגט, א ידיעה מיינט אז מען לייגט עס אוועק אין. אדער אין די ממש'ע ספרים שטאנק אדער אין די כולי מעטאפארישע ספרים שטאנק פון מיין מח, איך לייג עס דארט אריין, יעצט ווייס איך, יעצט בין איך א ווייסער, און דעמאלטס, אין דעט קיינד אוו אידעע, איף יו טינק אבאוט איט, איטס מיר איז דא אזוי ווי א מיך, און ס'דא זאכן וואס איך ווייס, כאילו ידיעות זענען פעיפערס, ידיעות איז איין וועג פון טראכטן וועגן ידיעות, אמת אזוי, ס'איז א מחלוקת, צופיל פילאסאפישע מחלוקת, אזוי ידיעות איז אזוי ווי א שטיקל פעיפער, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אויף א שטיקל פעיפער קען זיין עפעס וואס רעפרעזענטירט

און ווען מען לערנט מער סייענס האט מען נישט מער אדער ווייניגער מורא פון די לייב ווייל די לייב איז דאך נישט דא. דאס איז קיינדע ווי די די בוק ידיעה, די ידיעה וואס די בוק האט, וואס אראפגעשריבען אין די בוק, האט זיי האט גארנישט צו טוהן מיט די עצם לייב, סאיז סאיז א גוטע אויב די ווילסט ווילסט זיין א לייב כאפער אפשר דארפסטו וויסן עפעס וועגן דעם אדער ווילסט סקען סאיז נוצליך פאר אסאך זאכן באט איטס נאט די ליין איט דאזענט ברינג יו סברענגט דיך נישט נענטער צום לייב אנדערע וועג פון זעהן סברענגט דיך נישט ברענגט סברענגט דיך צו פארשטיין צו טוהן אז צו קענען מאניפעלירן די לייב אפשר אבער סברענגט דיך נישט נענטער צו אים. סאו די בוק, און די זעלבע זאך די מענטש, אויב איך, וויפיל ידיעה איך האב ווי א לייב ארבעט, און וואס ער טוט, און ווי ס'דזשאמפט, און ווי ס'עסט גראז, און ווי ס'עסט אנדערע לייב, און וואטעווער, זיברעס, איז בכלל נישט קיין, דיס איז נאט עקטיוו טינג, איטס נאט עקטיוו אין וואן וועי, איט דאזענט, און נאך א זאך, ס'ברענגט מיך נישט צו די לייב. רייט? למשל איינער קען זאגן, וואס וואס מיינט ידיעה פון א לייב? די אז קענסט לערנען, קענסט קענסט זאגן אז א מענטש איז זיך טענה'ען, מענטשן זאגן אזעלכע טענות, איך וויל נאר מסביר זיין, מענטשן זאגן אזעלכע זאכן, יא? אויב דעס א מענטש קען לערנען גאנצע אנציקלאפעדיע פון לייען פאקטס, און לא פגע ולא נגע, ער ווערט נישט בכלל נסבל, אקעי, א לייב איז א זייער שטארקע חיה, און ס'טאנצט ארום, און ס'לויפט, און ס'שלאפט א רוב טאג, און ווען ער וועקט זיך אויף שאקלט זיך די וועלט, און אזוי ווייטער. וואס? אזוי גייט עס, ניין? רוב טאג שלאפט ער און איינמאל וועט ער וועקט ער זיך אויף. דאס איז אזוי ארבעט א לייב, דאס מיינט קיין א נו וואס שטייט מען דארף התגבר כ א ר י דאס איז וואס מ'מיינט, מ'דארף גוט אוקיי בקיצור. און וואס האב איך געוואלט זאגן? און און ס'ברענגט נישט אזוי ווי מ'זאגט מיר ס'ברענגט מיר נישט קיין אהבה ויראה איינמאל צו גיין צום סאפארי מיטן מיטן אפילו מיטן באר ארום די ארום די קאר דארט

טו דע טינג, עס איז דאך א זאך פון ידיעה, וואס דער רמב ם זאגט וואס מיינט קרבת אלוקים וואס מיינט ידיעת אלוקים, עס איז נישטא קיין וועג צו זיין נענטער צו א רוחניות'דיגע זאך נאר צו וויסן אדער נישט וויסן, סאו דעמאלטס ווען דו ווייסט גאט ביסטו דארט, ביסט האסטו מער מ א, ווערסטו אימפרעסט ביי עס, רייט? איטס נאט, ס'איז נישט אזוי ווי יענער זאגט מילא, אין אדער ווארדס גאט איז עקטשועלי אין יור מיינד, איטס נאט יו נאו אבאוט גאט און יו קען פוט גאט אין יו, דען אזוי ווי די ליובאוויטשער זאגט דעמאלטס ביסטו נאך א גרעסערע, ביסט נאך ווייטער פון גאט, ביסט נאך א גרעסערע יש. ס'איז דאך א גרעסערע קאלטע בריאה, איך בין אזא גרויסע מבין, גאט פיט אויך אריין אין מיר, גאט פיט נישט אריין אין דיך, רייט? באט סאמהאו יו קען קנאו הים, סאמהאו, סאמוואט, איך ווייס וואס, ענד דען די נאלידזש אוו גאד איז, גאד איז אין יו, דען ביסטו געווארן נענטער אין יו, אדער פונקטליך וויאזוי מ'איז מצייר, סאו יעצט דו האסט די יראת אלוקים רייט? סאו דער רבי נחמן ברסלב'ער וואס טענה'ט איין טענה וואס ער זאגט למשל אז די, דאס שטייט נישט אין רבי נחמן שטייט אין חבד, אז די חוקרים זענען קאלטע בריות און יונה לעבאוויטש זאגט אזא מימרא פארוואס דער רשב א האט געפרעגט זיין ברודער, קאלטע עלטערע ברודער איז געווען א שטיקל אויבער חכם, סאו האט ער אים געפרעגט אמאל וואס איז די חילוק פון חסידות מיט חקירה דאס איז די סעים טינג, מען פרעגט קשיות וועגן אלוקות ווי אזוי ס'ארבעט און ארויף און אראפ פארוואס זענען אונז פרא חסידות און אנטי חקירות ס'מאכט נישט קיין סענס האט ער אים געענטפערט.

טוט מען לערנט מען מיט א גארטל, און ווי מער מען לערנט ווערט די גארטל מער אזוי טייט, מען שאקלט זיך מער און מען דאווענט מער, סא וואס איז די חילוק? ס'איז סתם א סא ס'איז א דיפרענט מאד, ס'איז דיפרענס אין די מאד, ס'איז נאט א דיפרענס אין די תוכן, באט וואט אוו סעי וואס איך זאג איז אז ס'איז א דיפרענס אין די אין די הבנה פון וואס מיינט געוויסט און וואס מיינט נאלעדזש, רייט? ס'איז דא א נאלעדזש וואס איז אזוי ווי א נאלעדזש פון א בוק, איך בין אזוי ווי א בוק, דעמאלטס עי איי ווייסט בעסער פון מיך, אדער אוצר החכמה איז די גרעסטע הון חכמה אויף די וועלט, און אים בליקט אלע, ער ליגט אויף די פילע יאסע, פילע. אור נאט א דעפענישן אוו נאלעדזש עז יוספול, רייט? איך לייג עס און ס'איז יוספול, איך קען, כ'האב א סערטש פא, א סערטש פאנקשען, איך קען דארט זוכן עני שאלה וואס איך ווייס אין הלכה, ער טרעפט עס גלייך. סאו איז יוספול, יא? און ס'איז אויך דארט דא. אבער דאס מיינט נישט די סארט ידיעה פון וואס די רמב ם האט געטראכט פון די ווארט ידיעה, און בכלל אלע קדמונים ווען זיי האבן געטראכט פון די ווארט ידיעה האבן זיי עס נישט געטראכט, זיי האבן געוואוסט אז ס'דא אזא זאך, מ'רופט דאס עיקרון, אדער פאטענשעל ידיעה, וואטעווער, וויל געט איט דעט, באט דאס הייסט נישט ידיעה, ידיעה ביי אים מיינט, מ'קען זאגן איין עיקר זאך, אקטיוולי וויסן, רייט טראכטן פון, נישט טראכטן וועגן, נאר טראכטן די זאך אליינס. און דערפאר, די איידיע איז נאט עקטשעלי סאמטינג דעט יו פוט אינטו יור פאקעט און מ'לייגט עס אוועק, נאר ס'איז א זאך וואס ער טראכט עס יעצט. און וועגן דעם זאגט דער רמב ם זייער קלאר, הגם ס'איז אוודאי דא עפעס א תועלת, און מ'דארף עס קענען פארשטיין און און האבן אין זכרון, ווייל נישט ווי זייסטו עס נעמען פון, דעטס אנלי קאלד פאטענשעל איידיע. און דער רמב ם זאגט קלאר. איך מיין ס'קומט פון אריסטו די די יסוד אז די רמב ם זאגט איז עפלייט עס לגבי דביקות, און די רמב ם זאגט קלאר אז ווילאנג אפילו א גרויסע צדיק, האט מען שוין געזאגט דאס? יא? איך האב נישט אויסגעזוכט די שיעור, אפילו א גרויסע צדיק ווען ער שלאפט איז ער די זעלבע ווי דיך, אפילו א גרויסע תלמיד חכם א גרויסע פילאסאף אדער ווען ער איז מיט זקעטע און ביסקיסע, רייט? פארוואס? ווייל ער איז נישט ממש די זעלבע ווייל פאטענשעלי ער קען זיך דערמאנען אבער ער דערמאנט זיך נישט, ער טראכט נישט, הייסט ער איז נישט קלוגער פון דיך, ער איז נאר קלוגער פון דיר, ער קען זיין קלוגער, ער איז יכול להיות חכם, אבער ער איז נישט עכט קלוגער, עכט קלוגער איז ער נאר ווען ער טראכט בפועל, אין אנדערע ווערטער, ווען ווען דער אייבערשטער איז מיט אים, ווען די זאך וואס ער ווייסט איז טאקע מיט אים, רייט? סאו דאס איז, ס'איז כר' רבי נחמן אז ס'איז אקטיוו, אזוי ווי נישט, און ס'איז נישט קאלט, ס'איז א זאך וואס מ'דארף טון כסדר, רבי נחמן מברסלב זאגט ידיעה מיינט נישט מ'זאל גיין איינמאל צו א קורס, פרופס פאר די עקזיסטענס אוו גאד, און נאכדעם וועט מען זיין א גרעסערע צדיק, מ'ווערט נישט קיין גרעסערע צדיק פון דעם, ס'איז א הכנה אפשר, אבער מ'ווערט נישט. און אויך איז נישט קיין זאך וואס מאכט דיך גרעסער, ס'מאכט דיך קלענער, ווייל די ידיעה איז נאך בלייבט נאך אלץ די זאך וואס דו ווייסט, נישט די ידיעה, בלייבט נאך אלץ גרעסער פון דיך, די ידיעה כאילו אין די סענס אוו די ווארדס דעט איט גאוס אינטו, באט פיט דיך נישט עכט אריין אין די ווערטער, די ווערטער איז דאך נאר א סימן אויף דעם, און די זאך וואס ס'איז א סימן אויף, דאס איז די זאך וואס דו ווייסט, נישט די ווערטער, רייט?

און דער רמב ם זאגט אז ווען דער רבי נחמן איד טראכט א גאנצע טאג דא דיקי השם אלוקים דיקי השם אלוקים, בעצם ער מאכט די זעלבע מיסטעיק וואס מיר האבן יעצט געזאגט, ער טראכט נאר די ווערטער, פארוואס מיינט וואס רענג וואס מיינט השם, ער טראכט נישט וועגן דעם, ער טאר נישט טראכטן, סאו וואס מיינט ה' אלוקים, וואס מיינט השם ה' אלוקים, ער ווייסט אויך נישט, נישט נישט דאס נישט השם נישט ה' נישט אלוקים, ווייסט נישט קיין איינע פון די ווערטער, סאו ער טראכט וואס פון וואס טראכסטו, דער רמב ם זאגט דו טראכסט פון גארנישט, דו טראכסט א כ'ווייס נישט פון וואס דו טראכסט, א סתם מענטש וואס טראכט פון עפעס א גרויסע.

און די ענד פון מורה נבוכים איז איז מיר זענען מדמיין צו ער דארף זיך דמיון ווייל ער געדינט ער טראכט פון א זאך וואס עקזעסטירט נישט אדער ער טראכט בכלל נישט ער זאגט זיך נאר ווערטער און ווערט אנגעקאכט ער ווערט פארקאכט און אזוי ווייטער ממילא מען דארף טאקע ווערן פארקאכט אבער מען דארף ווערן פארקאכט וועגן עפעס סאו דאס איז די איך ווייס נישט אויב ר' נחמן איז עכט מחולק מיט דעם עס זעט נאר אויס אז כ'ווייס נישט אויב איינער איז עכט מחולק מיט דעם אז ס'העלפט צו וויסן אויכעט. כ'מיין אז זיי זענען מחולק מיט די חומרא, און כ'מיין מ'דארף זיכער טרעפן א וועג צו מיקל זיין אין די איסור, די רמב ם זאגט אז מ'זאל נישט, מ'זאל נישט האבן קיין כוונה אין, כ'מיין בעיסיקלי זאגט דאס, ניין? זאל נישט, מ'זאל נישט מכוון זיין, ער זאגט מ'זאל נישט מאכן קיין התבודדות ביז ביז מ'לערנט פילאזאפיע, ווייל נישט דמיונ'ט מען. כ'ווייס נישט, מסתמא איז דא עפעס א, יעדער איינער לפי דרכו, ס'קען, ס'איז דא א חיוב צו זאגן קרישמע מיט כוונה, וואס די רמב ם זאגן אז ווער ס'ווייסט נישט זאל נישט זאגן, פטור, נישט פטור. עקזעקט אקעי סאו.
נישט גענוג, וואס נאך טון? אבער ווילאנג מען ווייסט אז מען ווייסט נישט, שוין עפעס. מען ווייסט אז מען האט, דאס איז ביי די וועי ווערי אימפארטענט, רייט? ווילאנג אז איך זאג, איך זאג, איך קען זיך מסרקע זיין לפי יכולתי לפי השגתי, און איך ווייס אז איך פארשטיי נישט די טיפע, לפי טיפקייט וואס שטייט אין עץ חיים פארשטיי איך נישט,

סוי אויב די וואלט געגלייבט אלעמאל אז משיח גייט קומען וואלט משיח קיינמאל נישט געקומען רייט? דאס איז געווען מיין דרשה. אבער איך וויל דאס, איך וויל דאס מסייג זיין, איך וויל מאכן קלאר, ס'איז נישט קיין, נישט קיין חזרות, נאר קלאר, קלאר צו מאכן. ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט אמונה פשוטה אדער האועווער יו וואנט טו קאל איט, איך האב נישט ליב די ווארט אמונה פשוטה, ווייל די רמבם רופט עס תקליד, רייט? גלייבן ווייל יענער האט געזאגט. נישט קרעיז, נישט אירעשענעל, ס'איז דא, אז מ'ווייסט נישט, מ'איז זיך סומך אויף דעם וואס ווייסט, מ'האפט אז מ'איז צו געלונגען, וואס ליגט אין. קען דאך נישט לעבן ווארטן איך מיין אבער דאס מ'זאל נישט מאכן א טעות און דאס רופן ידיעה דעטס אלל. דאס הייסט איך ליין זאגט משיח'ל קומען יא כ'האף אז משיח'ל קומט כ'האף בסדר כ'ווייס אויב די דארפסט זיין משיח קענסט דאך נישט זיין פאוקעסט אויף דעם אבער נישט קיין סתירה מיט דעם פרעגסט דיך די גלייבסט זאג נישט גלייבסט נישט ווייל איך גלייב יא גלייבן קאסט נישט קיין געלט גלייבן איז אפילו אין די נישט נאר אין די נארישע סענס אין די סענס אז ער טראסט די וואס האט אים געזאגט. ווילאנג ער האט אבער אויב מען מיינט מען טוישט דאס אויף מיט ידיעה מען זאגט ניין גלייבן וואס די טאטע האט געזאגט איז בעסער ווי וויסן דען יו נעווער גאנא קנאו ביקאוז יו קאנט גאו אויף די פאסיביליטי אזוי ווי איינער זאגט וויסן משא ברירה איז בעסער ווי לערנען גמרא בעיון פארוואס האסטו די מסקנא פון די הלכה יא ס'איז אלץ פיין און וואויל אבער די קענסט מען נישט זאגן אפשר דארף מען טאקע קודם לערנען משא ברירה נישט אזוי ווי די משא ברירה טענה'ט אז מ'איז מחלל שבת מען ווייסט נישט די הלכה עס איז א גוטע טענה, אקעי, אבער ס'מיינט נישט אז וועגן דעם זאל איך נישט לערנען הלכות שבת בעיון. אז איך האב נישט צייט צו לערנען בעיון, איך לערן בעיון. כל זמן איך קען, איך קען דאס נאר טון אויב איך בין מודה אז איך האב נאכנישט געלערנט בעיון. אסאך מענטשן מיינען אז די ענין פון אמונה פשוטה איז נישט מודה צו זיין אז ס'דא א גרעסערע מדריגה, וויטש איז ווערי דאם. עז לאנג עז יו נאו, יא, ביז דערווייל גיי איך אזוי, נאכדעם וועט מען האבן צייט און כח און מח וועט מען גיין טיפער, נאר מיט צייט וועט מען גיין טיפער, דעטס דעטס די ווערי סימפל ענסער. די גאנצע זאך איז נאר געווען א דרשת סארס אז מ'זאל גיין טיפער ווען מ'קען לפי הענין. און שוין. עניוועיס דעטס איי דאנט נאו ווער איי סטארטעד העיר. אקעי סאו אה. שוין עד כאן א דרשה וועגן עניו דיס איז חזרה אויף דברים יסודות כלליים וואס יעדער איינער דארף וויסן און אונזער שיעור נישט ווערן צומישט אין די אלע זאכן. יעצט אבער לאמיר לאמיר טרייען וואט טיים איז איט? לאמיר טרייען צו פארשטיין אבער זיך דערמאנען פארוואס? וואס איז די קאנעקשאן פון די סאו דארט ליגט שטיין נאו יאר סעלף, באט זיי האבן פארשטאנען אז נאו יאר סעלף איז א הכנה צו צו אריין גיין אין די מקדש און וויסן גאט. און עס שטייט נועל המלך ביי די וועי אין פרשת כ'דענק נישט ווערט געברענגט נועל המלך, מי שאינו יודע את עצמו, בסעטמער רבי ברענגט עס אסאך מאל, כ'ווייס אויך נישט וואס טאמער נישט דאס געמיינט אבער מ'קען מ'קען די זעלבע וועג אריינלערנען. אבער אין אנדערע, אין די ראשונים שטייט אזעלכע לשונות בפירוש, זיי האבן עס יא געמיינט, און כעין זה. וואס? סאו ווענדט זיך וואס מיינט דיך, אה, וואס מיינט דיך, ווער איז דער דיך, דאס איז דאך די גאנצע שאלה, יא? ווייסן מיך, ווייסן מיינע מידות רעות, מסתמא נישט קיין גרויסע זאך. כ'מיין ס'איז אויך עפעס, אבער מ'זאל נישט נאכנישט וויסן ווי אנצוקומען, אבער מ'מיינט נישט דא דאס. סאו, סאו וואס ס'מיינט, עטליעסט אין, כ'דענק נישט וויפיל זאכן פון דאס כ'האב שוין געזאגט. וואס ס'מיינט איז. ווי קען ווי קען סעי איט בויס וועיס דאס איז וואס איך וויל זאגן מ'קען זאגן ביידע וועגן כדי ווען איך זאג זיך לאמיר נישט זיך אין די סענס פון ווייל דאס איז נאך א גאנצע שיעור וואס מ'דארף מסביר זיין פארוואס איז זיך נישט אזא גוטע וועג פון טראכטן נאר מ'זאל טראכטן אויפן זיך זיך אין די סענס פון וואס די נפש איז וואס די וואס די רילי איינס איז וואט די יו איז אויכעט באט ווען מ'הייבט אן פון די יו אזוי ווי אונז גייען נישט אין די וועג, אונז גייען מער אזויווי אבזשעקטיוו, וואס איז דאס א מענטש, וואס איז דאס די נפש פון א מענטש, די סאול פון א מענטש, די נשמה פון א מענטש, זעלבע זאך ווי וואס איז א מענטש, די לעבן פון א מענטש. אקעי. יעצט, ס'דא אפאר, ס'דא צוויי דירעקשאנס פארוואס דאס קאנעקט אונז מיט אלעס, רייט? סאו, די פירסט און די מאוסט בעיסיק וועג, לאמיר גיין מלמטה למעלה, פון די נפש צו אלעס, איז אז אלעס וואס אונז ווייסן גייט זיין דורך די זאך וואס אונז זענען, רייט? דורך די סארט וועגן וואס מענטשן קענען וויסן. דאס מסביר זיין וויאזוי די עולם האצילות ארבעט, ווער גייט וויסן וויאזוי די עולם האצילות ארבעט? מיך, רייט? אדער וויאזוי די קאקראוטשעס ארבעטן? נישט קיין חילוק וואס. וויאזוי עניטינג ארבעט ווייס איך נאר איך בין דער וואס ווייסט, רייט? די די די די פלאץ, די די די פייפ דורך וואס עס גייט קומען, איז דורך די חלק הנשמה עט ליעסט, אדער די נשמה וואס הייסט די ידיעה, די מענטשליכע ידיעה, רייט? ס'איז די אנלי וועי, ווי דאנט, אונז האבן נישט קיין אנדערע, כ'מיין דאס איז וואס ס'מיינט ביי דעפינישן, רייט? צו וויסן עניטינג מיינט צו וויסן די נשמה, רייט? סאו ס'מוז זיין באמת, ס'מוז זיין עפעס א קאנעקשאן, דאס איז באמת א פילאזאפישע שאלה, ס'מוז זיין עפעס, מ'דארף פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט, און אז מ'איז אין א סערטען וועג, דעטס איז וואט די נשמה נעסט נפש השכלית אז מ'רעדט פון א מענטש וואס איז בעיקר דיין ידיעה למשל די נפש השכלית איז די דאס וואס מענטש קען וויסן עס מוז האבן עפעס א קאנעקשאן עגעין איף יו רימעמבער וואט איי דזשאסט סעד אבאוט ידיעה דעט איטס נאט אינאף טו לייק מעטש די רעפרעזענט עס האסטו קאנעקט מוז קאנעקטן מיט אלעס רייט מען דארף וויסן ווי אזוי ס'קאנעקט זיך מיט אלעס ווייל אפשר קאנעקט זיך מיט אלעס נאר אין א סערטען וועג און מילא קען מען נאר אלעס וויסן אין א סערטען וועג למשל אויב יא אויב איינער וועט זאגן א שיטה למשל איף די פשט איז אזוי ווי די רעפרעזענטעישאן איז אזוי ווי אנדערע דעקארט האט אלע מענטשן האבן געטראכט אז א מענטש ווייסט נישט גארנישט, א מענטש איז בעצם יא אזויווי א קאמפיוטער וואס מ'שרייבט אויף דעם אויף זאכן וואס מיינען האבן נישט קיין עכטע קאנעקשאן מיט דעם, אדער זיי האבן יא עכטע קאנעקשאן נאר ס'איז דורך א ממוצע, אדער א אנדערע שיטה וואס זאגט אז א מענטש קען נישט גארנישט וויסן נאר זיינע אייגענע דמיונות און אפשר אפשר חלומ'סטו און אזוי ווייטער. אויב מ'האט די אלע זאכן, מעיקס א ביג דיפרענס פאר עווריטינג עלס, רייט? בעיסיקלי עפיסטעמאלאגיע איז די סטאדי אוו די סאול, רייט? מען קען עס טון באופן מופשט, באט אונז רעדט דאך פון עפיסטעמאלאגיע פון פון מלאכים, וויאזוי מלאכים ווייסן, וואטעווער, אפילו וואס מלאכים ווייסן איז נאר מענטשן וואס ווייסן וויאזוי מלאכים ווייסן, רייט? סאו מען דארף וויסן, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז אלעס אין קאפ, כ'האב געזאגט אז ס'גייט זיכער דורך דיין קאפ, ס'איז אלעס אין קאפ, דאס איז איין שיטה, אויב אלעס איז אין קאפ, דען אין א סערטען וועי דער איז אנלי יורסעלף טו סטאדי. נישט נאר דעת אז וכו' ווען דאס ווען אים זאג איך דאס איז נישט די פשט נישט פון די פסעצנער רבי נישט פון די אלע חברה איז דא אזעלכע מאדערנע מפשטים וואס זאגן דאס נאך קאנט און נאך די אלע מענטשן וואס סאמהאו ענד אפ נאוינג אנלי יור סעלף קומט אויס אז צו וויסן זיך אליינס איז צו וויסן אלעס ווייסט נישט דוקא אפשר האט עפעס קאנעקשאן מיט אלעס אפשר האט עס השפעה פון אלעס אבער עס איז די איינציג די איינציגסטע זאך וואס מ'וויסט, איך זאג נישט אז דאס איז די איינציגסטע זאך וואס מ'ווייסט, די איינציגסטע אבדזשעקט אוו נאלעדזש, רייט? אבער ס'איז זיכער גייט אדורך דאס, דאס איז כולא עלמא, דער קאי נישט מחולק אז א מענטש איז א מענטש, כ'מיין נאר וואס זענען זיי, אויף דעם איז נישטא קיין וועג ארויס, רייט? אלע שיטות, די מאוסט ריעליסט וואס מ'קען זיין, איז מודה אז ס'קומט צו דיך די ידיעה, רייט? און ס'מוז, און דעטס א ביג דיפרענס, ס'מעיקס א ביג דיפרענס וואסערע טעאריע אונז האבן, וואסערע הבנה אונז האבן אין די ידיעה, די וואס א נפש, נפש השכלית, די דאס וואס א מענטש קען וויסן, ס'מוז האבן עפעס א קאנעקשאן מיט אלעס, און איטס עמעיזינג איף יו טינק אבאוט איט, רייט? שטייט א פסוק אין קהלת, גם את עולם נשאם בלבם, יא? כ'ווייס נישט אויב ס'מיינט ממש דאס, אבער ס'זיכער א גוטע טייטש. אז די גאנצע וועלט ליגט אין דיין הארץ, לב, לב מיינט זיין שכל, יא? נישט אין דיין הארץ, יא? מבלי, און ער זאגט מבלי אש יכל האדם לעת ראש וסוף, עפעס אזוי, א מענטש קען נישט וויסן די אנהייב און די ענדע, אבער די גאנצע וועלט, עס איז נישט דער פשוט'ער פשט פון די פסוק, אקעי, אז דו מיינסט מיך, ס'מער, ס'מיינט מער, אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט, אבער מ'קען זיכער אזוי אריינטייטשן, און ס'איז זיכער דא מענטשן וואס פאר מיר האבן אזוי אריינגעטייטשט, און די גאנצע וועלט ליגט אין א מענטשנ'ס הארץ, עס איז געווען פעימאס פרי-סאקראטיק פילאסעפערס, איך געדענק שוין נישט וועם, האבן געזאגט, די סאול איז עווריטינג. איך האב געפרעגט, וואס איז וואס איז א מענטש'ס נשמה? אלעס. וואס הייסט אלעס? ער ווייסט אלעס, פון וואו ווייסט ער אלעס? ער איז, אדער עפעס א שייכות, עפעס א טאטש, סאמהאו טאטשט די סאול אלעס, רייט? אין אנדערע ווערטער, אלעס וואס אונז ווייסן, קען זיין ס'דא נאך זאכן וואס מ'ווייסט נישט, אבער די אלע זאכן, אבער איטס א לאט, יו העוו טו רילייז, לאמיר שוין זאגן, אפשר איז דא עפעס א עולם ערגעץ וואס אונז ווייסן בכלל נישט, אונז ווייסן גאנץ אסאך פון זיי, עטליעסט אונז האבן געהערט, אונז קענען אויסטראכטן, אונז קענען פאנטאזירן, אונז קענען הערן, אונז קענען גלייבן, אונז קענען אן א משונה'דיגע אמאונט פון זאכן וואס פיטן אלע אריין אין די מענטשליכע מיינד, אין די מענטשליכע ידיעה, אין די מענטשליכע נפש, סאמהאו, סאו, איטס, דעטס וואן סימפל וועי וויי די סאול אינקלודס עווריטינג. אין סאם וועי, וועט מען דארפן חוקר זיין וויאזוי עס ארבעט אדער אויב עס ארבעט, אבער עס איז זיכער אז עס איז זייער אינטערעסאנט, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער, מען דארף באמת מ ז, אויב מען וויל, למשל, אויב איינער, עגעין, און היער יו קאוד העוו דיס טו שיטות, נאר וואס היינט, היינטיגע צייטן דארף מען עס אלעמאל דערמאנען, מען קען זאגן אז זיי זענען מורא'דיג בייעסד אדער זענען מורא'דיג אין אלעס אין דיין קאל דאס דמיון און לויט און לויט וואס מענטשן זענען אזוי טראכט מען אלעס, דאס איז איין וועג וואס מען קען עס זאגן, אבער מען קען זאגן אזוי ווי די ראשונים פלעגן זאגן, און זיי פלעגן זאגן פונקט פארקערט. אז פון דעם וואס א מענטש קען אלעס וויסן, זעט מען אז אלעס איז סאמהאו מענטשליך. אין א געוויסע וועג, אזוי ווי זייער פעימעסלי האט מען געזאגט אז אדם עולם קטן ועולם אדם גדול, עפעס אזוי, מייקראקאזם, מעקראקאזם, רייט? און דאס, איינע פון די זאכן וואס ער מיינט, עטליסט, איז אז א מענטש קען אלעס וויסן. סאו אין א געוויסע וועג, אלעס איז מענטשליך. וואס מיינט מענטשליך? נישט מענטשליך אז ס'פרעסט אזוי ווי מענטשן, אבער עט ליעסט פון די מענטשליכע שכל. אלעס האט עפעס, אלעס וואס אונז ווייסן, וויטש איז אגעין איטס א לאט אוו טינגס, א מענטש ווייסן פון פון די ווייטסטע שטערן ביז די קלענסטע בעקטעריע, כ'מיין ס'איז זייער אסאך זאכן, אפילו אפילו איף ווי איגנאר אלל די עולמות עליונים, איז שוין זייער אסאך זאכן, רייט? און אלע פון די זאכן האבן עפעס א מען קען עס רופן נאובילעטי, רייט? זיי האבן עפעס א תכונה וואס לאזט אונז זיי ווייס וויסן, רייט? מען למשל, למשל זיי זאגן, איך ווייס נישט, מען קען עפלייען מעטס צו אלע פון זיי, אויסער אויף מאדערן וועי אוו טינקינג, רייט? מען קען מאכן מעטס אויף אלע פון די זאכן, כמעט אלע פון זיי, אפשר נישט אויף קוואנטום פיזיקס אדער נאר אויף עני קיינד אוו מעטס, מען קען אויך, מען קען אויף אלעס מאכן מעטס, מען קען אלעס פארשטיין, ס'איז דא מענטשליכע, און איטס א חידוש, רייט? דאס איז א ווערי פעימאס נאט אבאוט מעט באט איז די אנריזענעבל האו איז איט קאלד רעמעמבער איז די גייער די ווערי פעימאס אנריזענעבל אפעקטיוויטי אוו מעט רייט ס'איז עפעס א פלא אז די מעט וואס אונז פארשטייען ארבעט אויף אלעס אבער ס'איז די אנריזענעבל אפעקטיוויטי אוו די יומען מיינד רייט די יומען מיינד וואס ער פארשטייט אלעס ס'איז אבער זייער אינטערעסאנט וויאזוי פארשטייט ער פון גאט ביז ביז א אגעין די קאנצעפט פון גאט וואס אונז האבן קען זיין ס'נישט דא אזא גאט ס'איז יא דא נאך צוויי געטער איך ווייס נישט אבער ס'איז די יומען מיינד אינקלוד די אלע זאכן סאם האו. רייט א למשל אויב אין אגעין איך קען זאגן א נארישע משל רייט אויב ס'דא א פראגרעם וואס א קאמפיוטער פראגרעם וואס קען זיך קנעקטן צו א סעטעלייט און ס'קען זיך קנעקטן צו א א סענסאר אין די אין די הרי חושך ערגעץ און זיי קען פיר פירן פירן אזא סארט פראגרעם ס'מוז האבן אין די אפערעיטינג סיסטעם מוז האבן עפעס א מעגליכקייט סאם קיינד אוו מעגליכקייט נאט גאנע געט אינטו וויטש קיינד וואס ער קען טון די אלע זאכן רייט. זיינס קאלירטע קען זיך קאנעקטן צו די אלע זאכן, מ'מוז האבן עפעס א ווייער וואס קאנעקט זיך צו דעם, א ווייער וואס קאנעקט זיך צו יענץ, ס'מוז סאמהאו זיין קאנעקטעד, רייט? דער איז סאם קאנעקטיוויטי אוו אלל די טינגס, ענד די, עטליסט עז פאר עז וויר קאנסערנד, די יומען סאול איז די טינג דעט קאנעקטס אלל דיס טינגס, וויטש איז סארט טורנס אינטו, איף יו מעיק דיס אינטו א א זאך וואס איז עכט, נישט נאר א פראבלעם וואס אונז זענען סטאק אין, אזוי ווי קאנט און זיינע אנדערע חסידים טראכטן. אבער אויב ס'איז נישט נאר א פראבלעם פון אונז נאר ס'איז א פראבלעם, א מציאות פון די וועלט, רייט? און איטס סאמטינג ווערי אינטערעסטינג, מען דן אין סאם סענס און מייט איווען בי ליטערלי טרו דעט דזשאסט ביי סטאדיאינג האו יור מיינד ווארקס יו נאו עווריטינג, ווייל אלעס דארף זיך אפשפיגלען סאם האו. קען זיין מען וועט וויסן בעסער מיט קריכן דארט און וויסן, אבער ס'איז זיכער די בעיסיק פאקט איז זייער אינטערעסאנט די פאקט אז אלעס פיט אריין אין מיין קאפ סאם האו, אדער קאנעקט זיך מיט מיין קאפ סאם האו. וויטש מיענס אין סאם סענס רייט למשל איינער וועט זאגן אזוי ווי מיין משל פון די קאמפיוטער אויב מיין קאמפיוטער האט א ווייער וואס גייט צו די פרינטער און א ווייער און ביי די וועי ווייער איז נאט א קארעקט טינג יו האוו טו סי א דרייווער וויטש קען חילוק א דרייווער וואס קאנעקט צו מיין פרינטער און א דרייווער וואס קאנעקט צו די ווייער איז נאר די גוף פון דעם רייט און א דרייווער וואס קאנעקט צו די צו די מאניטער און א דרייווער וואס קאנעקט צו די מאוס איי ריעלי אנלי האוו טו סטאדי די דרייווער טו אנדערסטענד וואט א פרינטער איז. איך דארף נישט אפילו קוקן אויפן פרינטער, איך פארשטיי אויב ס'מאכט, עגעין, מייט בי הארדער ווארק, איך ווייס נישט, קען זיין ס'איז גרינגער צו קוקן אויפן פרינטער, אבער ס'מיינט אז ס'מוז זיין עפעס א אינטערפעיס, עפעס א קאנעקשאן וואס קאנעקט דאס, איך קען דאס שטודירן, און די חלק הקאמפיוטער וואס רעדט צום מאוס, גייט מיך אויסלערנען וואס א מאוס איז.

מיין נאלעדזש מיט וואס איז געזאגט אין די וועלט איז נאר דו האבסט א גאט וואס מאכט זיכער אז עס זאל שטימען און וואס מענטשן זאגן אפשר יו נאו יו נאו דיס טויט קיצור סאו איט וואלד בי דיפרענט יו מייט סטיל גיוו מי סאמטינג טו עקספלעין באט יו מייט דזשאסט סעי גאד מעיקס איט ווארק אר וואטעווער דער איז נאט גאנא בי די סעים קיינד אוו עקספלענעישן איך זאג נישט דעטס אנאדער דיסקאשן באט לכל הדעות די סטאדי אוו די סאול איז וואן אוו די פירסט טינגס דעט יו האוו טו סטאדי אר וואן אוו די עסענשאל טינגס רייט און דאס קומט פון דעם ס'קומט אויך דאס איך זאג עס די וועג ווייל פון דעם קומט ער אויך ארויס די בעקווארדס וועג רייט און ס'שטייט אויך אין פלעיטאו'ס דייעלאג. מען קען נישט וויסן וואס די נשמה איז ווייל מען ווייסט וואס אלעס אנדערש איז. סא איז דא עפעס א סירקעל וואס גייט דא וואס גייט דא גייט פאר. פאר די זעלבע ריזן ווייל אויב למשל אונז עסטו מברר זיין אז די א קאקראוטש איז אנדערש אדער א מלאך איך ווייס נישט וואס עניטינג אדער די בעיסיק מעטאפיזיקס פון די ווארלד איז דיפרענט רייט וועיר דיס פלענעט איז ווען יור סאול אלסא העז טו קאנעקט טו דעט און נאו איט העז טו קאנעקט און א האול דיפרענט וועי דארפסט אויספיגערן וויאזוי ס'קאנעקט זיך מיט דעם. רייט? ס'איז ביידע וועגן, רייט? אויב אויב כ'וועל זעהן אז די, און און און גאוינג בעק טו מיי משל אויף די אויף די קאמפיוטער און די און די מאוס, פירסטלי יו דאנט אנדערסטענד איט קארעקטלי, איך האב געזאגט אז מ'קען עס פארשטיין, מ'גייט נישט אינגאנצן פארשטיין פאר מ'קוקט אויף די מאוס וואס די דרייווער איז פאר, אבער אפילו אויב נישט, כמיי בי מעקינג מיסטעיקס, און נאט אנלי דעט, און איף איי העוו, און דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך, וואטעווער מיי בעיסיק מעטעפיזיקס אר. רייט? וויאזוי די גאנצע וועלט ארבעט, וואס איז די בעיסיק רולס אויף וואס די גאנצע וועלט ארבעט, מוז זיין אז מיין נשמה ארבעט אויך אויף די בעיסיק רולס, רייט? און אויב איך ווייס נישט איינע פון די בעיסיק רולס, וויטש אינקלוד עווריטינג, דארף איך נישט וויסן דאס אויך נישט. סאו, ס'איז ביידע אמת, אין אדער ווארדס, דאס איז טרו פאר עוורי פילאסאפיקעל טינג, באט עספעשעלי פאר סאמטינג לייק די סאול, וויטש, וויבאלד די נשמה, אין אנדערע ווערטער, צו פארשטיין וואס איז מיין וויאזוי א מיין א בוק ארבעט דארף איך וויסן אלע, איך דארף וויסן וועגן פעיפער, איך דארף וויסן וועגן אינק, איך דארף וויסן וועגן עווריטינג דעט בוקס אינקלוד, רייט? אנלעס סאמטינג סאו איט גאוס באות וועיס, איך קען, וואלט בי פראבעבלי א ווערי לאנג טינג טו דא, באט איך קען שטודירן דעם בוק און נעמען א מייקראסקאפ און אויסגעפינען וואס איז אינק און וואס איז פעיפער און ווי עס האט זיך געפרינט, מעיבי מעיבי איי קען פיגור אוט סאט דעטס האו איט גאט פרינטעד איווען איי מייט מעיק אפ פאני פשטים, איך ווייס נישט ווי עס איז געקומען באט אפשר ער קוד, איך ווייס נישט, אפשר איז דא עפעס רעגן צו טרעפן ראיות, רייט? באט א בוק דאזענט אינקלוד די האול ווארלד, רייט? ס'אינקלוד סך הכל אלעס וואס גייט אריין אין די בוק, וואלסט דא בוקס וואס אינקלודן די גאנצע וועלט און די תורה, באט א סך הכל אלע אלע זאכן וואס שטייט אין די בוק אפילו די סך שכל וואס שטייט אין די בוק, איך דארף נאר ארויסגעפינען די אלע זאכן, משאכ קען איך פאלן מעיק א מיסטעיק אבער איך ווייס נישט וואס פעיפער איז, קען איך נישט וויסן וואס די בוק איז אויך נישט, רייט? הייסט איך קען זאגן א פשט, ס'איז עפעס א זאך, איך ווייס אז ס'איז א זאך וואס מ'קען אויף דעם שרייבן בוקס, באט איך ווייס נישט וואס איז פעיפער, איך ווייס נישט מער פון דעם. באט מה שאין כן א נשמה וואס אינקלוד די גאנצע וועלט, אז עס האט עפעס א קאנעקשאן מיט די גאנצע וועלט, סאו ביפאר איי נאו עווריטינג, איי דאנט נאו עווריטינג דעט גאוס אינטא איט, רייט? איף עווריטינג גאוס אינטא איט אין סאם וועי, אגעין מ'דארף מברר זיין וואס מיינט גאוס אינטא איט, באט אויב אלעס גייט אריין אין די נשמה, סאו צו וויסן די נשמה דארף מען וויסן אלעס, באט אויב א מענטש, און ס'איז ווערי אימפארטענט ביי די וועי, ווייל למשל אויב א מענטש גלייבט, פארגעט אבאוט די קוועשאן אויף די נשמה, רייט? אויב א מענטש וועט גלייבן למשל אז ס'איז נאר דא. נו וואס איז די צדקה? מען זאגט אין עולם אלא אחד, יא? אז מאטעריעליזם. איף יו בעליוו אנלי אין מאטעריעליזם. נאו קאנעקשאן די קוועשאן אויף די סאול. דען דיין סאול גייט זיין מאטעריעליסטיק. בהכרח. רייט? און ס'גייט כאילו פעלן א פארט. איף דעטס נאט טרו. דען יו קען בי מיסינג א האול פארט אויף די סאול וויטש איז די נאן מאטעריעל פארט. רייט? אויב די גלייבסט אז ס'איז דא וועגן צו מוכיח זיין פון די סאול אליינס נישט מאטעריעליזם. אט ס'איז אויך דא וועגן צו סתם רעדן. אז ס'איז נישט, און ס'איז נישט גענוג, און מ'קען נישט פארשטיין די וועלט מיט אסומען נאר מאטעריאל זאכן, יו העוו טו אסום נאן מאטעריאל טינגס, און די סאול איז די וואן דעט נאוס דעט, סאו נאו יו העוו טו עד נאך א גאנצע שטאק אויפן סאול, רייט? קאוז יו העוו טו וועיט טו אנדערסטענד פאר דעט טו קאנעקט, רייט? סאו די נאוינג די אדער טינגס, און א לאט אוו טינגס, למשל א לאט אוו אקאונטס אוו די סאול אדער אוו די פערסאן, אר נאט גאוינג בי קאמפליט ביקאוז דעי פארגעט אבאוט סערטען פארטס אוו. די ווארלד, למשל, איך וויל זיך זייער קלאר, למשל, ס'איז דא א טעאריע פון פון די נשמה, רייט? בעיסיקלי אויף א פערסאן, סעים טינג, קאלד, נו, וויאזוי הייסט עס? איך וויל עס נישט זאגן רופן א ווארט, אקעי? קאלד דעם, כ'ווייס, סייקא-אנאליסיס, אקעי? ס'דא אזא טעאריע, און ס'דא אסאך מענטשן וואס ווייסן אזעלכע פאפולער ווערזשענס דערפון, אקעי? און די טעאריע זאגט אז וואס איז א מענטש? שייגעץ האב איך געזאגט אז עס שטייט נישט חס ושלום. די טעאריע זאגט א מענטש איז א זאך נו וואס האט ליב סעקס און האט פיינט פון טויט אקעי אזוי האט פרויד געזאגט דעטס וואט א פערסאן איז לא פחות ולא יותר אקעי סעקס און דעט דאס איז א מענטש ער האט מורא אז ער גייט שטארבן און ער האט ליב צו האבן סעקס דאס איז די גאנצע מענטש איז אלעס וואס א מענטש זעסט זעסט אז א מענטש לערנט גמרא. דארפסט פארשטיין אז ער לערנט גמרא ווייל ער האט מורא צו שטארבען ווען ער לערנט א מענטש לערנט גמרא דארפסט פארשטיין אז זיין מאמע ווען ער איז געווען קליין האט ער פון דעם לערנט ער גמרא סאמטינג רייט ריעלי זעהט טאקע אויס אז ער לערנט גמרא אדער איז אינטערעסירט אין די הלכה פון שש נגלה זפרה אמת איז ער נאר אינטערעסירט אין הרג'נען זיין טאטע און חתונה מיט זיין מאמע רייט דעטס ריעלי וואט הי וואנטס נאו דיס טעארי איטס איטס איטס בויט מעיקס די ווארלד סמאלער ענד די הומען סאול סאו אט די סעים טיים אין סאם סענס רייט. ער גלייבט נישט אין עניטינג מער פון פון דאס, און די מ א רציחה אין די פרייד גלייבט נישט נאר מער פון דאס, און מילא זאגט ער דיין נשמה איז אויך נישט דא מער פון גארנישט מער פון דעם רייט? ענד איטס סאמהאו גאוס בויט וועיס ביקאוז הי העז א טיארי ער קען מסביר זיין אז אלע יומען מאטיוועישן אלעס קאמס דאון טו דיס ריעלי סאו ער קען עקספלעין משה רבינו ווען ער איז געקומען ארויסנעמען די אידן פון מצרים און זאגן אז ס'איז דא איין גאט ריעלי הי וואס דזשאסט

רייט? איף סאמאן סעיז קאם אן דיס איז נאט ריזענעבל, ג-ט לאמיר לאמיר שוין זאגן אז מענטשן זענען נאר רציחה און ניאוף, אקעי לאמיר שוין זאגן, אבער אין די וועלט איז נאר דא דאס טאקע? ס'איז דאך דא ס'איז דאך דא גאלעקסיס ווייט אוועק וואס אונז ווייסן וועגן זיי, רייט? לאמיר זאגן, כ'זאג נישט אז ס'נישט גענוג, צו ס'איז גענוג אדער נישט גענוג, אבער איך איך קען נישט פרעגן, איינער קען פרעגן א קשיא, איך האב נישט דורכגעטראכט די שטיקל תורה פארדעם סאו. איינער קען פרעגן א קשיא, באט איי טינק איט וואלט בי א גוד קוועשאן, לאמיר זאגן אז מענטשן זענען דאס, אבער ס'איז דאך דא, ס'איז אמת אז ס'איז דא אין די וועלט, ס'איז דא אסטראנאמי, אז ס'איז דא שטערנס מיליאן לייט יערס אוועק, וואטעווער, און זיי זענען דארט, רייט? סא פארוואס זענען זיי דארט? ווייל דו ווילסט חתונה מיט דיין מאמע? מסתמא נישט, רייט? זיי זענען דארט דזשאסט קאוז זיי זענען דארט, רייט? יעצט קענסטו זאגן דאס וואס מענטשן שטאדירן זיי איז נאר ווייל זיי, אלץ קען מען זאגן. באט דען דער איז סאמטינג מיסינג אין דיס אין דיס טינג, עס איז א דוחק דער, אין א געוויסע סענס א דוחק, עט ליסט איף יו עסום דעט דער האסט טו בי א בעטער קאנעקשאן ביטווין די סאול און די ווארלד, רייט, איף יו עסום מיי עסאמפשאן וואס איך האב יעצט אראפגעלייגט, אז דאס איך ווייס אין מענטשן זענען מאדנע בריות, איך זאג דאס נישט דא קיין נאך א בערי, ביי די וועי, עגעין דאס איז, אונז רעדן א גאנצע צייט אפשר דער מענטש איז נאר א בהמה, עס איז נישט דא קיין נאך א בערי אין די וועלט וואס קערט וואס האט עפעס א מוסד לבירור.

און נישט נאר ס'דא א לבנה, אונז זעען די לבנה, רייט? אונז ווייסן פון די לבנה, אונז קערן אביסל וועגן די לבנה, ס'קען זיין אפילו אז אונז ווילן גיין אויף די לבנה אן מנצח זיין רוסלאנד, ס'קען אפילו זיין. אין אנדערע ווערטער, דער מענטש איז גרעסער פון וואס ר' סיגמונד האט געזאגט, רייט? אדער קומט ארויס פון דעם מהלך. דעטס דזשאסט אנאדער וועי אוו שאואינג דעט

עסומינג מיי וועי אוו טינקינג וואס איך האב ביז יעצט די לעצטע האלבע שעה פארדעם געזאגט, ווייל דאס וואס איך ווייס וועגן די שטערן מיינט איך קעיר אביסל וועגן די שטערן, איך האב עפעס שייכות מיט דעם שטערן, איז איך מיט שטערנהייט האט מען עפעס א שייכות. די פרויד זאגט דו האסט נישט קיין שייכות מיט שטערנהייט, דו האסט נאר שייכות מיט שלאפן מיט די מאמע, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס דו האסט שייכות מיט. און דאס איז אביסל א מאדנע, ס'איז מוצק ווען מ'דייט פשיטא, דאס איז מענטשן זוכן שטערנס.

איך זאג נישט אז מען קען נישט אז מען קען נישט נאכאלץ אזוי טראכטן, איך זאג נאר אז איף יו אנדערסטענד דיס טינג אויף די עולם נשם בלבם אז די וועלט די מענטשן שכל סאם האו אינקלוד און ס'איז קאנעקטעד מיט די אלע זאכן, ס'איז א קאנעקשאן, ס'דארף פאסן די צוויי זאכן, דעמאלטס ס'איז דא א שטערנדהייט אין א מענטש'ס קאפ סאם האו, איך האב נישט געזאגט קיין טעאריע וויאזוי ס'ארבעט, דארף דאס פארשטיין, באט. און איטס נאט דזשאסט, א מענטש'ס קאפ איז נישט נאר דאס, ס'איז אויכעט שטערנס, בדרך משל, און ס'איז אויכעט גאט און אזוי ווייטער, באט ס'איז אויכעט שטערנס. אה, שוין, העולם גייט שלאפן. סאו, ניין, איך ווייס. שוין, דעטס דעטס ענאף, מאר דען ענאף. סאו, שטעטנדע סענטער, בויעלט פארע.
סאו וואס איז די פאנטש ליין? אז פאנטש ליין איז אז ווי גרעסער א מענטש איז, מענטשן, אלע מענטשן, מענטשהייט, נישט א מענטש, אזוי איז גרעסער די וועלט. ווייל ווי גרויס די וועלט איז, עט ליסט אזוי גרויס איז א מענטש. אזוי ווי די תניא זאגט, אויב מ'טראכט עפעס איז דאך יענץ אין דיך, ס ה איך זאג נישט אינגאנצן אין דיך, באט ס'קאנעקט זיך מיט דיך. ממילא זענען מענטשן אזוי גרויס ווי די גאנצע וועלט. ענד זיי די אנלי טינג דעטס עז ביג עז די האול ווארלד. עט ליסט, מעיבי די מלאכים, איך ווייס נישט. אבער אלעס אנדערש וואס אונז ווייסן. אפשר גאט זיי נישט אזוי גרויס? עס פאר עז ווי נאו דעי דאנט דעזנט דעי דאנט נאט אינטערעסטעד אין דעט ענד דעטס וואי עס איז דא א געוויסע זין וויאזוי מען קען שטודירן מען דארף נאר שטודירן אין זיך אליינס אדער עגעין זיך אליינס איז אוועררעיטעד מענטשן מען דארף נאר שטודירן די נשמה פון מענטשן און דעיס אינקלוד אלעס.

הונדרעט פראצענט, ס'איז דא, ס'איז דא, אבער ווען די רמב ם זאגט ידיעה מיינט ער נישט דאס, ס'איז געפערליך אז ער מיינט נישט דאס, אוודאי איז דא אזא זאך, נישט בחדר אז ס'איז דא. דו מיינסט נישט נאלעדזש לשם נאלעדזש?
נאלעדזש לשם טראכטן, קאנטעמפלעישן, איז מאדנעס, די מטרה פון וויסן איז צו קענען טראכטן וועגן דעם, איז צו קענען וויסן בפועל, אזוי ווי די מטרה פון. דעטס אלל, דאס איז נישט פאר, דאס איז לשמה, דאס איז די גאנצע זאך. די אזוי ווי די מטרה פון לערנען זיך שפילן פיאנא איז נישט צו קענען שפילן פיאנא, נאר צו טאקע שפילן פיאנא, רייט? צו קענען און שפילן, יא. און אוודאי צו קענען, אבער שפילן אן קענען אזוי ווי דער ברסלב'ער שרייט אבעלע, דעטס די עקזעקט טינג. די עיקר איז צו קוועסטן, יא, ס'איז די עיקר, מ'דארף אן, ס'נאר צו וויסן די טעארי פון מוזיק אן דרוקן די באטן העלפט גארנישט. אבער זיי דרוקן די באטן אן קענען איז שרעקליך אויכעט, רייט? נישט קיין וועג. עקזעקטלי. אבער מטרה, וואס איז די מטרה פון שפילן פיאנא? מענטשן זאלן ליעבסט שפילן פיאנא. וואס איז די מטרה פון טראכטן וועגן גאט? דאס איז די מטרה פון אלע אנדערע זאכן, באט דעטס אנאדער שיעור. ביי די וועי, כ'זאג נישט אז ס'איז נישטא, אוודאי איז דא. דעטס וואי פיפל געט ווערי קאנפיוזד. א קאמפיוטער קען וויסן? א קאמפיוטער קען זיכער נישט טראכטן. ער קען וויסן. קיינער טראכט נישט אז ער קען טראכטן. עי איי ווייסט. לאמיר זאגן ער ווייסט. לאמיר שוין זאגן אז ער ווייסט. וואס הייסט טראכטן? אז איך טראכט.

ניין דאס איז די חילוק פון פון ניין צו טראכטן כפשוטו איך וויל נישט סתם מיסטיפייען גענוי נאר מיסטיפייען נישט חלומ'ען חלומ'ען איז חלומ'ען ס'איז אויך א גרויסע ענין אבער טראכטן מיינט למשל אויב איך למשל איך זאג נאר א משל בעיסיק משל יו העוו טו טריי באט עגעין ס'איז א לאט אוו פיגור דיס אוט אזוי ווי אין ליובאוויטש אין ליובאוויטש זאגט מען קענסט לערנען א שטיקל תורה איך קען קענסט קומען צו די קורס פון פרופס אוו גאד'ס עקזיסטענס

וויאזוי די פארמער זיי טיטש יו אלגאריטעמס רייט? וויאזוי וויאזוי מאכט מען דיווייד פון א גרויסע נאמבער, מ'לערנט דאס לייגט אויף די זייט, און סאמהאו קומט ארויס ריכטיג און קיינער ווייסט נישט פארוואס יא? דאס הייסט נישט געטראכט, דאס הייסט דאס איז נאך א מעקעניקעל זאך געטון רייט? אויב דאס פארשטיין פארוואס ס'ארבעט דאן געבסטו אלעמאל א געוויסע פרוף רייט? דעטס קאלד נאואינג פרופס אין מעטס יוזשעלי רייט? יו ווארק טרו איט ביז ס'מאכט ווערט אז מ'קען זאגן ווערט אינטואיטיוו באט יו ריעלי אנדערסטענד וויי דאס

צו ווערן א מעקעניק דארף איך וויסן אלע פארטס פון א קאר, אבער מענטשן וואס ענדזשויען עכט מעקעניקס און קארס, זיי ענדזשויען אויסצוגעפינען וויאזוי די קאר ארבעט, רייט? ער טראכט עס דורך, ער צונעמט עס, נישט ווייל ער דארף מארגן פיקסן די קאר, פלעין ווייל ער וויל פארשטיין וויאזוי די ענדזשין ארבעט, רייט? די זעלבע זאך איינער וואס האט ליב מעט, ער נישט, ער וויל נישט קענען ענטפערן אלע, ווייל א קאלקולעיטער קען ענטפערן אלע מעטס בעסער פון אלע מעטעמאטישאנס לכל הדעות, נישט קיין שום מחלוקת, יא, נאר וואס, מענטשן וואס האבן ליב די חכמה פון מעט, וועל מעיבי דער איז סאם עדווענסד מעט וואס מ'האט נאכנישט אויסגעפיגערט, מארגן וועלן מיר עס אויסגעפיגערן, דאן פיין, אבער חוץ פון דעם, מענטשן וואס האבן ליב מעט, ער קען, ער האט ליב אפילו פשוט'ע מעט, אריטמעטיק, ער גייט אויספיגערן וואס, פארוואס באמת איז איינס און איינס צוויי, ס'איז א אינטערעסאנטע שאלה, יא, ראסעל האט געטריבן דריי ווענדער און נאכנישט אויסגעפיגערט פארוואס, פארוואס איז איינס און איינס צוויי, נאר וואס איז די שווערע שאלה, אקעי. און ער פארשטייט דאס, און ער טראכט וועגן דאס, דאס טראכט ער, און דאס דאס דאזענט געט אולד, רייט? עווערי טיים הי טינקס, סאו אויב ער לערנט א שטיקל מורה נבוכים וואס האט אים געפראווט אז ס'איז דא א גאט, רייט? רוב מענטשן לערנען עס, און זיי גייען אהיים. מען דארף, אויב דער רמב ם האט נישט געטראכט, האט דער רמב ם געטראכט יעצט פארן דאווענען גייסטו יעדן טאג זיך טראכטן די די זאך, אז דאס גייט זיין דיין דאווענען, נישט די גאנצע זאך, רייט? און ער גייט עס פארשטיין, און ביי די וועי, וויר נאט יוזט טו אנדערסטענדינג עניטינג.

קאנעקטס טו סאו מעני דיפרענט טינגס, יו סטארט סיאינג האו קענסט עס אננעמען, למשל איין נפקא מינה איז למשל, און ס'שטייט אויך אין פריערדיגע ספרים, וואס יו קען עקספלעין איט אין א דיפרענט לענגווידזש, און א דיפרענט, האול דיפרענט וועי, רייט? איינער וואס קען נאר תניא ווייל ער לערנט אסאך תניא, ער קען דיך נאכזאגן די גאנצע פרק ביי פרק די גאנצע מהלך מיט אלע פרטים און אזוי ווייטער, איינער וואס האט עס געטראכט, זיי ווייסט עס, האט אקטיוו נאלעדזש, האט אלעמאל געהאט אקטיוו נאלעדזש, ער קען דיך זאגן די גאנצע איידיע אן זאגן קיין איין ווארט וואס שטייט אין יענער ספר, רייט? קאז הי נאוס די איידיע, די איידיע איז דאך נישט די ווערטער, די איידיע איז נישט די מאמר חזל וואס ברענגט אריין, די איידיע איז די איידיע, מען קען עס מסביר זיין אויף ענגליש, מען קען עס מסביר זיין אויף, יא, איך האב נישט געזאגט די רבי, וואטעווער, קומט זיך גענוג חסידישע מאסן פארהאן, בקיצור, טראכטן איז א זאך וואס מען דארף זיך אויסלערנען, ס'איז א גרויסע עבודה, און סעים טינג ווען יו ריעד א בוק, ווי אר יוזט טו ריעדינג ווערי קוויקלי, איווען, איווען בוקס דעט אר הארד, ווען מען ליינט עס ווי שטאט ס'איז, מען זאל פארשטיין די מהלך, דארט די די ריעל ריעל בוקס אר נאט מענט טו בי רעד קוויקלי, דער מענטש אז יעדער ער פרעגט א שאלה יעצט טראכט וועגן די שאלה, דאס א עקזעקטלי עס שטימט ס'א גוטע קשיא, נישט צו אפצופרעגן יענער אדער זען טראכט ער דאך די קשיא א שאלה, וואט קאנד אוו תירוצים קען איי טינק אוו רייט? די האול עבודה העיר, איך מיין למשל מיין שיעור מיין איך איך מאך א טעות איך מאך סאך צו שנעל מיין שיעור איך זאג איך זאג א גאנצע שעה א גאנצע מהלך שוין די קשיא מיט די תירוץ נישט קיין וועג.

ער זאגט א דראמא זאגט מען קען נישט וויסן וועגן אים אקעי מען קען וויסן א א פסיכישע פרוף אז ער עקזיסט אין די וועלט פון וואטעווער פיגור איט אוט אר טעקסט וואן דעט איז איזיער טו אנדערסטענד און עס איז כוונת קרישמע איך מיין אזוי די רמב ם רייט. וויסן איז פשט. יא אבער וויסן מיינט טראכטן נישט חזר'ן אפילו נישט חזר'ן די פרוף פראווען די פרוף רייט ס'דא א חילוק פון חזר'ן א פרוף און פראווען א פרוף רייט. איטס א האול דיפרענט איוס איז א האול דיפרענט פארט אוו יור ברעין א האול דיפרענט פארט אוו יור מיינד א האול דיפרענט פארט אוו יור סאול שוין דאס איז שוין אסאך עבודה איך קען נישט אזויפיל אבער עס איז אמת אז איך דארף גיין אסאך סלאוער בעזהשי ת שוין גוט שבת.